Nilqawkom lura magħna hawnhekk għal dan it-tieni podcast tal-Juventus Club Vero Amore Malta, għandna magħna lil Manuel Cassara hawnhekk membru ieħor tal-kumitat. Qegħdin nittrażmettulkom minn ġewwa l-premises tagħna ta' Birkirkara. Dan il-podcast huwa miġjub lilkom grazzi għal Motorzig, nirringrazzjahom minn hawnhekk. Illum għandna ħafna x'niddiskutu, ħafna qegħdin niddiskutu suġġetti varji u affarijiet varji ħafna mal-President tagħna llum Manuel hawnhekk. Ma ninsa nixtieq nintroduċi daqsxejn dan il-podcast billi nsaqsik daqsxejn dwarek u nsaqsik daqsxejn semek fil-klabb, mhux daqsxejn Jiena u l-istorja tiegħek ta' nafu li inti wieħed mill-fundaturi ta' dan il-klabb. Eh, forsi jidilna. Eżatt, jiena ili f'dan il-klabb li u għalissa x'qabel kien il-belt u kont membru wkoll, però ma kontx attiv dak iż-żmien. Minn 1997 da kien hemm grupp ta' nies kienu jintaqgħu għax kien iż-żmien meta bdew juru il-lob fuq il- Television u l-klabbs bdew jiltaqgħu ġol-ħwienet u ddeċidew li jaqdu klabb barra mill-belt għax il-belt kien is-Sambat Antik u xtaq u avviċinawni qalu li tingħaqad magħna tilhom mela le, mbagħad tajna l-ewwel darba bdejna ngħidu fejn se nintaqgħu, għatilhom isma' jiena għandi restaurant U qalu għandi kamra kbira nistgħu nibdew niltaqgħu. Għalija kienet ġifieri se niltaqgħu xi erba' ħamsa. Ma kontx naf, dil-ewwel sena se nispiċċaw b'25 membru. Hemm ġifieri dan, l-ewwel bdejna ftit u b'daqqa waħda ma nafx ta' minn nies, kulħadd beda ġej, kellna ġieli għalaqna l-bibien biex ma jgħidux iktar nies. Insomma, ġifieri bdejna hemmhekk u wara sena fil-fatt kellna nibdew nfittxu U kien hemm ġdid hawnhekk li għal wara ngħid hawnhekk, hawnhekk ma kienx jeżisti qegħdin aħna, kien il-klabb li ieħor mbagħad wara kienu ħadu dil-biċċa, ġidu għal uffiċ ġifieri dejjem evolvejna. E, x'nista' ngħidlek iktar? Minn dak iż-żmien dejjem involvejt ruħi, kien hemm żmien meta waqaf mill-kumitat, però kont ġajt maħtur President Onorarju u kont anka nattendi għal xi laqat

President attwali, u dejjem bqajna għaddejjem minn hemm għamilt xi żmien Viċi President ta' Joseph Fenech ukoll, President l-għanna, imma sena l-oħra konna deċidejna li jilħaq President, Viċi President xi ħadd ieħor mill-antiki għalli tħal speċi ikunu premjati u kol ta' xoll li għamlu. Semmejt li qabel hawnhekk f'dawn il-premises kien hawn klabb ieħor, għax forsi forsi dawk li ma jafux hawnhekk il-klabb tagħna kien amalgam ma' ma' klabb ieħor ta' qabel. Tgħidilna forsi daqsxejn kif ġrat din? Ta' mbagħad dik is-sena insertat il-Juvocentus, kienu se jagħlqu mitt sena il-Juventus. U konna ddeċidejna li nagħmlu bħalma kienu qed jagħmlu ġo Torin il-Juventus, li nagħmluha Malta wkoll. Niġbru ħafna memorabilia mingħand il-membri u nagħmluhom bħala sala show kif kienu għamlu l-Juventus Torino minni Malta. U kienet ġifieri biċċa xogħol sewwa kien inħoloq komitat ad hoc li kien fih Richard Muscat, Kien hemm ċertu wieħed Kallus li qabel kien kien segretarju, ġifieri konna x'kollox niltaqgħu u nikbu u kienet fiha biċċa xogħol għax biex tiġbor il-memorabilia kollha mingħand il-membri tirreġistrom ta' min huma biex tittihomlhom lura. U da ġifieri kienet ġo Villa Madama li huwa l-istess post kien tiegħi wkoll fejn għamilna l-ewwel laqgħa ġenerali ta' dal ta' da il-klabb ġdid kienet veru sabiħa. u għadni niġri wara wħed mill-membri li huwa Simon Vella li dak kien ħa video tagħha u għadu tal-lum qed ifittxu. Ġifieri dejjem veru xaħat kienu daħlu ġifieri għax konna minna deqa taħdej Sant Anton. Kienet fil-weekend, fil-weekend Sant Anton jiġu ħafna nies, kulħadd diħel jara di xogħol, kienet veru veru suċċess. Suċċess kbir. U mbagħad għad kompli lek fuq il-ċansejna. U mbagħad, ġifieri meta għamilniha ta' konna daħħalna wkoll membri mill-kumitat li kien hemm il-belt mal-membri tagħna f'dan il-kumitat ad hoc u bdejna naħdmu. U tant fdilna tajjeb li bdejna nitħattu anke isma' ħdimna tajjeb tant għax intom il-belt. antik. Aħna moderni, għanna post xtaħbu u bdejna nintaqaw biex ninaqdu kol. U fil-fat Juventus Club Vero Amore, ah, Vero Amore Malta, huwa il-ġiex klab il-ġiex ismijiet ta' klabs. Fil-fat aħna huma kienu Juventus Malta U l-annu, u għana għanna veru amore, għallora minn Juventus, veru amore, bid-data u Malta. Sew, sew għafna.
L-ewel semmejt eh, il-prezent attuali, eh, Joseph Penne. Eh, naf għandek relazzjoni tajba ħafna mija u għandek relazzjoni unika mija. Xi tgħid li dwar dan?
Ifimni, kien hemm ħafna nies fil-bidu kienu xettiċi minn ġowi. meta ġie biex jħarġ għal President. Ma jien kont wieħed milli ħriġtoni għalih għax kont nara potenzjal fih, għax huwa bniedem ambizzjuż, ifimni, jiena u naħtu ħafna, mhux qudiem il-kumitat, imma personali bl-edejat, ir-raġuni li hu progressiv ħafna, iżgħar minni jiena sena laqsebajni fili l-affarijiet li jaraw żbieħ u jien Daqsxejn slow biex narhom. Meta jlestihom u narhom ngħid iva ġew kellek raġun. Imma ġifieri dik il-verità. Ġifieri u s-suċċess tal-klabb ġowi jien hu pjaċir ħafna fih, xu għalija s-suċċess tiegħi. Għax jiena ħriġ torqi għalih kien hemm membri fil-grupp il-kumitat li taf kif meta tiġi elezzjoni u le għax dak u le għax liħor u xi ħaġa aħjar. U jiena emmint fih Qed ngħidlek u għall-grazzja t'Alla tani risposta tajba għax dan kollu ġifieri apparti dil-biċċa kienet saret qabel sar President u ma' l-klabb mindu laħaqu. Ġifieri ma nistax ngħid m'għandux kwiet, dik il-kelma tiegħi Jose m'għandux kwiet. Ġieli għad nista' ta' fejn daqla s-sar, ngħidlu ġew, jaf kara. U inti ħalli fidi għax

Joqqas jitru, għax hemm min jidħol membru biex isifer. Hemm min jidħol member għal ħafna raġunijiet imma dawk li qatt ma ġew law u hemm minnhom naċċerta aktar li qatt ma resqu law. U minn hawnhekk nagħmluhom appell ovvjament biex jiġu jgawdu l-atmosfera li jkun hawn li jkun hawnhekk.
Mela, grazzi, u għamilt lek eh, Manuel ta' dik l-introduzzjoni tajba. Eh, nixtieq ovvjament issa nibdew nitkellmu daqsxejn fuq l-affarijiet attwali li qed jiġu bħalissa. Ovvjament ma nistgħux ma nibdewx billi nsemmu l-aħbar ta' dawn l-aħħar jumejn, l-aħbar Ronaldo. Ronaldo ilu tliet snin mal-Juventus però jidher li dan l-lejl li għadda r-relazzjoni ta' bejn Ronaldo u l-Juventus sfaċċat waħda u sew ġifieri. Kienu qegħdin jissemmew iż-żewġ klabbs ta' Manchester eh, sal-lum stess kif qegħdin niffilmjaw dan il-podcast però iktar ma jgħaddi ħin iktar qed tidher il-possibilità li ħa jkun qed jilgħab ma' Manchester United. Ehm, inti kif tara situazzjoni Ronaldo forsi l-opinjoni tiegħek meta ġiex kienet, eh, u l-opinjoni tiegħek issa kif żvolġu l-affarijiet għat-tmiem tal-avventura tiegħu mal-Juventus. Jiena bħal kull Juventin ieħor meta ġie Ronaldo. Kont lajt is-seba sema. Ronaldo player li rebaħ kollox, Tifhimni, is-soċjetà dejjem ma kienet taf x'qed tagħmel u nefqet il Però jiena minn dejjem meta kont narah, dejjem kont nara plejer li mhux jagħti kollox għal-logħba, isu qassam għal-logħba, jistrieħ biex ikun jista' jkollu iktar saħħa sal-aħħar huwa b'intelliġenza dejjem hekk rajtu kemm mal-Portugal, kemm mal-Manchester, kemm mar-Real Madrid. Quote, Li skur hija veru opportunity li għalija personali l-isbaħ goal li qatt jagħmel jgħid li jrid huwa kontra l-Juventus kont hemm jien ġo Torin u qomt inċapċaplu. Ma stajt ma nċapċaplux goal bħal dak. Jiġifieri x'nista' ngħid? Aħna ġibnieh biex xewqa li jgħinna fil-Champions League għax kont nemmen li dal-player tħobbu Champions League, kuna ġejmana u se neħduha. Eh, eh, ifimni, però Kien hemm logħob fejn bdejt ngħid kont ngħid iva ta' kif ma jaqalgħux. Mhux jilgħab tajjeb, għaliex se jaqla' dak il-plejer. U mhux qiegħed isu kien wisq jekk għandha protett irid jilgħab bil-fors. Ġifieri dik issa dis-sena ilna nafu li għax l-ewwel bdew jgħidu beda jibgħat il-karozzi li għandu lura. U mbagħad bdejna nisimgħu li qed ifittex id-djar. Orra, daw kollu ma affarijiet tal-gazzetti biex jibihom. Però kienet tidher. U mbagħad meta ma bdiex mal-Udinese għalija kienet jew kien jaf li se jitlaq, jew għallu sma' hekk jien nikmanda taħsibx li se tibda mill-ewwel u Ronaldo iktar Rabbes rasu li jitlaqax għal-mela. U naħseb jiena jmur fejn imur, jekk iwebbsu rashom, hekk għandu jkun, ta' mhux li bilfors irid jibdew jilgħab il-logħba kollha. Pereżempju, waħda milli dejqitni jien, għandna daqs dawn plejers tajbin. Kien hemm Pjanic, kien hemm Dybala biex jagħtu biex jagħtu faw dejjem irid imur jippreżenta ruħu. Veru kien jiskurjhom u veru u jagħmel il-passi l u meta se jagħmlu darba għamlu maħna darba. Eh, da żmien kollu. Eh, tliet snin.
Del Piero ma ħaġ mhux bir daqsu minn dawk il-pożizzjonijiet għamel xeba għos, mhux wieħed. Eh, u forsi l-aħħar parti ta' mistoqsija li jekk, kif xogħol opinjoni tiegħek kif spiċċat din ir-relazzjoni, bil-mod kif spiċċat? Għax jiena fl-opinjoni tiegħi għanilek li jiena fl-opinjoni tiegħi Ronaldo f'dawn l-aħħar siegħa f'dawn l-aħħar 48 siegħa wera li m'għandux rispett lejn il-Juventus Malija naqqas qed juri disrispett kbir wara dak is-sakrifiċċju li għamilna biex lajnih minn sitwazzjoni ġo Spanja lkoll nafu s-sitwazzjoni kellu hemmhekk ġifieri. Ftit hawn players li jirrispettaw il-klabb B'kull rispett bħalma kellna players aħna li niżlu fis-second mill-Premier niżlu magħna bħal Nedved, Del Piero. Ftit hawn players li jirrispettaw il-flok illum, merċinari kollha kemm huma. Illum fejr flus, flus, flus. Jina li tajli fis-seta, nitħaq nara l-Messi jikpi, hmm. kena dan waqqas ħasel il-maktur, U qed jidħaq fuq it-television għax għamel kuntratt ta' ħin daw l-istess Ronaldo. Ma nistax nifhem daw flus, flus veru il-karriera tagħhom hija qasira, però jiena fil-karriera qasira li kellu jew twila Ronaldo għamel flus biżżejjed biex jixxi klabb. Illum mhux biex joqgħod jieħu flus minn għand il-klabb.
Miexin 'il quddiem issa u nibdew nintransizzjonjaw ukoll għall-logħba li ġejja, nagħqadha mal-mistoqsija li ġej issa. Mingħajr Ronaldo, it-tim kif qed tarah u x'taħseb li ħa jkun l-impatt tat-tluq ta' Ronaldo fuq il-pitch issa? Jiena
dejjem għidt li meta lagħbna mingħajr Ronaldo, il-plejers kienu aktar liberi biex jilagħbu l-logħba. Għax Ronaldo, itik dik l-impressjoni, hemm Ronaldo, ifittxuh biex ituwulu għax forsi jagħmel gowl, mhux għax forsi, għax għamel gowls, u kapaċi jagħmel gowls, hemm kemm tilef gowls, kemm ġie mal-gowl u tefgħu barra. Ġifieri veru għax hu tajjeb u jkun fil-pożizzjoni tal-gowl għax dejjem fil-ħin tajjeb u jaf kif jidħol, però għamilna żmien aħna minn Ronaldo skurjaw l-10 players, l-unika wieħed ma kien skurja kien il-goaler. Ġifieri da m'hemmx għalfejn jkollok player bil-forsi xi jiskurja. Jimmen għalija ma niżbaljax kien fi żmien Conte. U naqmin għalija wkoll l-aħħar sena nispiċċa kien Del Piero din sena li Kien baqa' Barzali għadu ma skurja u fl-aħħar logħba ta' u ta' penalti biex jiskurja ġifieri konna najdu għara, forward line fejn, bum, skurja l-halfback, skurja Il-Medjano, skurja, kienu kollha tim, tim, u llum il-futbol huwa tim, mhux naħseb jiena ħaġa se nkun pakka għal ta' Markizio. Markizio ta' xqar. Ronaldo qatt ma laf għat-tim, dejjem laf għalih personali biex jieħu l-unuri, biex jieħu r-rekords u jieħu t-tazzi. U ngħid naħseb veru, llum iktar urina kemm u hekk. U forsi l-aħħar mistoqsija dwar dan is-suġġett. Għalfejn taħseb li b'Ronaldo isu t-tim qatt ma għamel il-qabża fil-livell jista' jkun li eh, u naħseb hawn ħafna min jaqbel miegħi hawnhekk u bħal ovvjament hemm ma jaqbilx. Eh, taħseb li Ronaldo kien livell ola mit-tim u ma sabx tim li jissappordjah biex naslu hemmhekk jew inkella aħna eh, Il-President l-aħħar darba fl-ewwel podcast qal irnexxielna nġibu Ronaldo fil-livell tagħna, ġifieri niżżinnilu l-livell. Kif tara? Le, jien ma ngħidx hekk.
Aħna kellna players ta' livell għoli ħafna, all right, u Ronaldo ħafna Ballon d'Or, finni ħafna onuri, pero kellna players gwar.

Naqilbu s-suġġett issa. Nar is-sib li ġej l-ewwel logħba home tal-istaġun. Ħa nilagħbu ma' Empoli home. X'taħseb li ħajġri x'qed tistenna li ħajġri f'dan il-konfront?
Jien aktar nista' ngħidlek x'nixtieq li jiġri, eh, eh. mhux se jiġri. Eh, x'tixtieq? Jiena nixtieq li It-tim jilgħab bħala tim speċjalment bħall-ewwel ħaf ilgħab ma' mal-Udinese, mal-Udinese ma konniex ħżiena, konna tajbin. U tinsiex li b'Ronaldo fit-tim, Dybala tfajnih lura snin fil-futbol, tajnielu saqajh. Qalu li dawn l-aħħar sentejn qisu qatt ma kien konsistenti. Imma qatt ma tilgħabx. Kien hemm żmien meta kien hemm iva, kien hemm żmien meta Ronaldo ma kellux għalfejn jidħol fil-grawn għax ma kienx siktu. Eh. Xorta lab, mela li sem tilab, mela li sem tilab. Eh, kif kif biex tkun bex fil tittilab fil-futbol, tittilab. Illum, fil-fatt urina li bala issa ħarruħ. Qed tara tiela nit, eh, qed tara Ronaldo

Issa ħa naraw kif se jkun magħżul għax ifhimni hemm Ramsey qiegħed bl-inġil. Deħa ġoħra. L-inġeris ma nistax nifhimha il-Juventus ma nistax nifhem għax qabel konna ngħidu għax it-tekniċi ta' tali coaches, imma tal coaches imbidlu. U training, u training, u training. Coaches, tim ta' u għajem bidlu, mela, allora, darba minnu kien jgħidu għax l-art tal-kontenassa. Xkur kif da tisma kull ħmerija. Ma veru, għat ma jkun, ftit teams li kollom l-inġeris li konna ħana, imma tara kolla bella donna. Kif tispjega għajma?
Ma nistax tispjega.
Ma nafx. Onestament din id-daħma ta' naħseb. Inna, inna se di biex dis-sena, jew sena l-għura. Mela, għedina biex minn konta jina. Inna, inna għaddejjin. Mela. Mindu kont, mindu naħseb veru, mindu morna konta nassa naħseb. Għed ikun hemm dal-inġeri skola ma nafx. Jew il-plejers ta' tant eh, Nefdox li ma jkun jista' jkun li qed inġibu plejers jew dan l-aħħar dan f'dan iċ-ċiklu ta' xahar snin li għaddew ġibna plejers li ma kinux adattati fiżikament għall-istil u għal għall-istil fiżiku tas-Serie A. Taħseb li jista' jkun hekk forsi t-training għalihom huwa you know iktar iktar b'saħħtu milli stennew, tgħid li dawk professjonali u jaqraw il-miljuni għandhom jadattaw, però fiżikament tidħol hemmhekk.
Il min se semma.
Tevez kien jilgħab ġol l-Ingilterra. Il-Ġermaniżi għandhom training ħafna aħjar minn tagħna. Kellna tnejn. Manżukic. Daw kollha b'saħħithom ma' imbagħad min kien igweġġalek. Ma nafx jien. Deċilio l-istess, kien għamel ħafna barra. Dibala u koll. Kolla ma nistax nifhom. Min għax eh? Però, manka meta kienu jiġu players ġodda ġifieri sadhom il-ġurnata, eh, dejjem tismagħhom jgħidulek wara l-ewwel xahar, xarejn wara li jagħmlu intervista, jgħidulek, jgħidulek eh, it-training hawnhekk jibes ħafna. Jiġifieri minn hemmhekk ġej jiena, jiġifieri jista' jkun li dik waħda mir-raġunijiet jew kellha jista' jkun eżempju meta ġibna lil De Celier, meta ġibna lil Dybala, ovvjament kienu ma' timijiet iżgħar minna, forsi ma kinux jafsuhom daqshekk jew ma kinux it-training ovvjament ma kienx ikun daqshekk iebes għax imbagħad ovvjament il-livell ta' Juventus u l-aspettazzjoni hija għolja ħafna.
Jiena ma nistax nifhem eżatt x'inhi l-problema għax dejjem dejjem għaddejna minnha u batejna minnha, Però naħseb hemm ħafna. Tgħidli allura ttivtana biss? Meta speċjalment imorru għal man-Nazzjonal. Dejjem nispiċċaw bil-injuries meta jmorru Nazzjonal. Ifimni, pre-season eh, mhux ikun hemm kważi. Tara sentejn.
Tara aħħar sentejn.
Prisi, imma tajli allura tara biss, iwa tara, x'tara, tara jilamu fil-nazzjonal, ħafna dik titqisa wkoll. Meta inti players tiegħek ikunu internazzjonali, kollha jilagħbu fin-nazzjonal tiegħek ukoll. Mela dawk kollha se jaħduhom lok għad se jibqgħu għaddejjin bil-logħob. Eh, se ssibhom għajjinin u l-għajja ġġiblek li tweġġa'. Ġifieri aħna tajdin maħna biss, eh, ara li ara li kollu Taljan. Kien hemm l-interħe kellhom ħafna wkoll, hemm ħafna. Imma l-injuries jiġu minn hekk ukoll, minn ħafna logħob għajja tal-players, jiġifieri naħseb waħda minnhom hija dik li aħna dejjem ikollna players ta' ċertu livell, allura jkollhom ħafna logħob fi żgħajrhom.
L-ewwel semmejt inti l-ewwel logħba kontra Udinese, nixtieq naqbad spunt fuqha wkoll. Eh, forsi saqsik eżempju kien hemm xi players li forsi spikkaw għalik, eh, players li setgħu għamlu aħjar, eh, x'delek mill-formazzjoni, mill-logħba ġenerali. Ifen fuq il-formazzjoni naħseb jiena ma setax jagħżel aħjar illi kellu. Taqta' Ronaldo. Taqta' Ronaldo. Le fil-fatt ma lagħbux. Ma lagħbux. Beda mingħajru u daħlu. Bentakur kien aħjar milli spiċċa s-sena l-oħra għax għadu żgħir kien tira l-aspettattivi tiegħu kienu tiegħi kienu ħafna kbar għalih. Isu f'daqqa waħda

Jiġifieri dawn imma dawn players professjonisti, jiġifieri dawn dawn ma jgħidilhomx il-coach li safety first għax aħna lajna dak il-cover u l-portament. Illum Allegri waqt il-konferenza stampa ta' qabel il-logħba ta' għada qal jiġifieri qal li li qlajna żewġ gowls f'sitwazzjonijiet li ma kienu banali, ġifieri li ma konniex nafu kif nimmaniġġaw dawk li hemm, ma konniex nafu kif nimmaniġġaw. Jien naħseb li għażel dawk il-kliem biex jipproteġi xi ftit il-Xesni wkoll, biex ikun onest. Ehm, u niġi għal punt ta' Xesni. Eh, taħseb li wara li ġara fl-aħħar logħba għandna nagħtu ċans il-Perin. Perin Huwa bowler internazzjonali, ġieli telgħu mal-Italja, però li qatt ma ngħata ċans ma' Juventus. Taħseb li għandna nagħtu ċans lil Perin jew inkella per li forsi impossibbli, imma immorru għal bowler ieħor la m'għandhomx fiduċja f'Perin, immorru għal bowler ieħor f'dawn l-erba' tim li fadal. X'taħseb inti fuq is-sitwazzjoni? Jiena jekk ikun hemm bowler li huwa tajjeb, nipprova mmur għalih għax

Goaler warajk, l-ewwel nett li hu tajjeb saħaħ. Imma li hu tajjeb saħaħ mhux jipprova jilgħab saħaħ. Jiena dik li idawru l-ballun quddiem il-lasta wisq, drawna t-timijiet u qed jattakkawna u l-coaches żgur li qed jgħidulhom fuqha dik li jafsuhom. Jafu li kif jagħmlu jdawru l-ballun minn. Mela jista' jkun inti qed tara biex attakkanti quddiem ikun minn linja kif għamel Bonucci minn għalija kien itih lil Szczesny hemm biex jarahom l-oħrajn minn inti. Is-sena l-oħra qlajna gols Ċuċeski hekk ta' Kulunevski dar u taħlel Artur ankor fiċ-Champions League. Artur mhm. dar u taħlel għamlu nagħmlu ta' daw kollha ġifieri. Mela. Players ma m'għandhomx jagħmlu

Importanti, u aħna t-Taljani hawn il-Juventus dejjem kellhom il-gowler tan-Nazzjonali. Żmien sħiħ. All right, ma nistax ngħid li misshom ħadu d-Donnarumma għax jiena mhux qiegħed fid-diriġenza, ma minix qiegħed f'buthom, tittara l-kuntratt, tittara x'paga kellox, dawn mhux imbilli npaxxu aħna, ma ngħid ngħidu misshom ġabuh. Mhix kemm iġġibu biex iżommu il-paga l-għandu Imbagħad jaqqa' għalhekk it-trapp bil-Mal players l-oħra għax da fimni. Ronaldo għax Ronaldo ma Donnarumma tal-21 jkollu xi tnax-il miljun fis-sena. Se jkollok daqsxejn travis. Hekk qed naħseb għax ġablu tnax-il miljun ġifieri da daqshekk ridt mal-Juventus. Taħseb inti l-oħrajn dawn li ilhom hemm u li għandhom Ġiex miljuni u nofs, tliet miljuni, Dybala, tisqi l-kaptuna. Qed jipilhom għall-paga. Qed jipilhom għall-paga u ġiblu wieħed 12 miljun. Sejko, se taqqal għalhekk bid-disgwix, ġvidar jibdu jifmuha. U naqqas ftit ma' xeżni hawnhekk huwa kien Allegri stess milli qegħdin jgħidu li dan Ruma għallhom ħalluh u ħanżhom minn xeżni. Naraw jalla li jera din il-kriżi ta' konfidenza li jidher li għandu xeżni u jimxu qudiem bih. Barra li semmejt lil Donnarumma ovvjament kien wieħed mill-objettivi tal-Juventus fil-merkato u nixtieq nagħlaq b'dan is-suġġett, il-merkato. Konna qed naħsbu qabel fuq qaddim ta' Ronaldo li Haller qal li l-merkato tal-Juventus huwa lest. Issa ovvjament Ronaldo ħa jitlaq lest kważi il-paga tiegħu ta' 30 miljun wara t-taxxa ħa tkun salvata, ħa nsalvahom dawk il-flus. Però ovvjament irridu players minn floku. X'taħseb li għandu jiġri forsi hemm players li taħseb li jkunu deni li jieħdu post Ronaldo għalhekk li forsi m'hemmx ovvjament players dak il-livell available. Però x'taħseb li għandu jiġri? Hemm bżonn jitilqu players, hemm bżonn jiġu players huma dawk il-players li taħseb għandhom jintwaraw ta' barra jekk hemm U hekk taħsibx li għandna bżonn ovvjament min jista' jiġi. Imma din is-sitwazzjoni, all right, sibna fiha ruħna fiha għax wasal biex jitlaq Ronaldo f'daqqa waħda. Però setgħu passru fiha, ma jistax ikun inti fl-aħħar erbat ijiem tfittex

Jien kull ma nista' ngħid li usa' tant għafas iż-żmien u kien hemm tant plejers li bdew nisimgħu e allura l-Inter ħadu l-Correa, ħadu lil Dzeko. Hija daw aħna narmuhom da plejers li mhumiex tajbin għal magħna. Però jista' jkun ukoll li Ronaldo ma mett l-ewwel murinix murinix rispett u ħalla għall-aħħar. Baqa' jinsisti, però beda irid ikun hemm. Kull rispett.
Nafu li Rolando huwa l-ummija magħżura. Nista' ngħidu l-verità. M'għadux Ronaldo li jtik pjaċir tarah jilgħab. Jien b'kull rispett, sal-lum nara l-Messi jilgħab għadni nieħu pjaċir narah jilgħab imma Ronaldo, imma tieħu pjaċir tarah jilgħab. Imma Ronaldo ma tieħux pjaċir tarah jilgħab, tieħu pjaċir tarah jagħmel gowl. Imma Titlaqx jipprova jaqbeż plejer ma sarx jaqbżu plejer. L-iktar mossa li sar jagħmel bit takkuna jħares lem u jtiħlaq. Għax il-bqija ma tarax dak il-lob ta' tajdi Paris Saint-Germain għandhom il-krema u xorta ma tjeldu xejn u vera għax. Tara, eh, jew tara l-Neymar, jena li għafler, ma mux fler ta' tima għas, Jekk jaqbad il-ballun to Ben Babel l-istess, to bieġi tara jiġri jemmen imma għalih. Il-ġirem ma tarax, ora ċat il-cross, ma tarax dik il-lob ta' players, players bar, bħalma kien Pirlo jbullek għal-ballun, jarġa jmullek jarak fit-trabil. Allora taħseb li La daraq Ronaldo kellu dan it-tip ta' logħba. Taħseb li Ndur se jġib plejer fejn jintegra iktar fit-tim, fejn ikollu iktar parti mit-tim u jgħin iktar lil. Plejer li għandna bżonn li ilna nimmissjaw mindu spiċċa hu huwa t-tip ta' Trezeguet tal-kaxxa. Dak li inti taf li sejjer hemm u qablu kellna wkoll anke lil Inzaghi, kull rispett. Jiġifieri dawn plejers orajt veru minn għaxra għal tmienja jkunu offside għax huma dejjem hemm lesti, imma dejjem issibhom lesti għal gowl. Jiġifieri dawk it-tip ta' plejer kien jogħġobni, jiena jiena kien ma nafx għaliex, però naħseb għandu xejn karattru mnella ukoll tipo Barotelli għax biex ħass il-nazzjonal ma tella u ġifieri. Iva. Kien fil-Nazzjonal diġà, ġifi xi ħaġa tkun hemm aħna aħna naraw kollox minn barra. Minn daqshekk iva. Ma nkunux nafu ċertu affarijiet. U tluq għand taħseb li jekk jiġina ċ-ċans għandna nħelsu minn ċerti plejers u hemm min huma taħseb? Ifhimni,
min huma qed toqgħod attent x'għandna min neħelsu, x'għandna żejjed.

Ekku.
U din ħaġa oħra li. Għax għandu żgħir imma. U din ħaġa oħra li l-qudiem nixtieq li ndiskutu fil-podcast ukoll. In-nuqqas ta' talent żgħir tal-ewwel il-Juventus ma' l-ewwel squad. Aħna konna ntellgħu players tal-nazzjonal. Meta ħadna il-World Cup kien kważi tim tal-Juventus, dak li qsim minn tal-tim tal-Juventus kienu neqsim minn tim Taljan, kienu qegħdin mal-opponents ma' Franza. Ġifieri, eh, dik tittajt.

Huwa kkieda li tana l-logħob is-sena l-oħra tana goals anke fin-Nazzjonali, ġifieri qegħdu jibżgħu għalih ukoll. Forsi żewġ kummenti finali. Dan l-istaġun, għax ix qiegħed looking forward inti, fejn taħseb li l-Juventus jaslu u x'irid jiġri b'mod minimu biex tgħid dan kien suċċess dan il-kampjonat?
Il-lig Jien ma nistax nifhem kif jistgħu jgħaddu mingħajru għax draw isu isu wasal il-belli ta' kull sena. Allura l-lik parti minn sena, ġifieri nifhmu. Champions League. Ifimni veru ma tħobniex it-tazza. L-aqwa tim li qatt kellna ma ħadniex jien mort nara ħafna finals l-iktar waħda diludetni kienet mal-Milan ġo Manchester Veru, ma nafx, biex ma ħadniex dik, ma nafx. Meta ħadniha ġo Ruma kont hemm, ġifieri bil-penalties. X'naqbad ngħid? Tara timijiet l-oħra, on paper, kull rispett, kollha ħjar minna, ħafna minnu mhux kollha. On paper Paris Saint-Germain se tqabbilhom magħna, is-City jonfqu l-miljuni kbar daw fis-sena mhux bħal.

Ġieli tlajna ma' timijiet kbar u għaddejna u wasalna final. Kollo, ifhimni, fiċ-Champions League kien hemm ħafna affarijiet. Aħna rmejna plejers ta'. Aħna rmejna plejers li telfuna ċ-Champions League. Koma. Ekku, ekku. Armenien. Dik li Bayern Munich.
Ra, Armenien.
Da. Ekku. Xej, kien hemm lopi ġifieri fejn qegħdin ngħaddu. Jiġi Kipler, joqgħod jiddribilja flok jarmih 'il fuq. U jitlef ball. Għallu jiġri, ma naddaw professjonisti biex. Jalla, ovvjament, morru. Eh, Jalla, naslu ma nasab il-Champions League jibsa. League ma narax xifet għalla volja kollet jarmaw. Pero jien meta t-timijiet jarmaw nħu ktar pjaċir, għax dik li kollok tim wieħed biss miegħu għalija dik ħażina. Li jkun hemm min itellef Dejjem tajba għax tgħid, ifhimni, bħalma ġara s-sena l-oħra. Konna kważi barra miċ-Champions League. Nagħrfu. Fl-aħħar ġurnata għaddejna u għaddiena l-iktar tim, l-inqas tim li b'sartu jien, kien hemm ġiex lobiet kienu jaffettwawna ngħaddux. Waħda minnhom tan-Napli ma bdejx nara xi ħin kollu nistenna n-Napli se jiskorja. Fil-fatt kienet il-logħba biddet determinat li aħna ngħaddu. U jiena l-Milan u l-Atalanta

Lilkom nirringrazzjakom talli segwejtuna, nispera li ħadtu gost bil-konverzazzjoni li kellna. Nistidnukom biex tingħaqdu magħna s-Sibt, dan il-podcast probabbli jitla' s-Sibt stess, jiġifieri qed niffilmjawh lejliet aħna l-Ġimgħa. Nistidnukom tiġu l-klabb ġewwa Birkirkara, il-Juventus Club Vera Mauro ġo Birkirkara. Il-logħba ħatibda fid-disgħa neqsin kwart, Juventus Empoli, u tinsewx li wara l-logħba jkollkom iċ-ċans li jissemgħu leħinkom Waqt l-intervisti li ħa jkunu qegħdin isiru waqt il-logħob. Grazzi talli segwejtuna, ciao ciao u niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla.